Nenye be ame aɖe va fia nane le degbea ƒe akpa aɖe ye yate wo ŋu na kaƒomɔ bena fia ɖe me mekɔ nu alo fia ɖe medze edzi oa, nàwɔ ɖɔɖɔɖo alo tsɔ kpi aɖe li nàtsɔe akpii. Ye le míaƒe egbea ŋu hã. gake manɔ nem o, wòanye nui ka mafia, wo nagakɔ va wò programme agava nɔ fiafia ma se va dzie ma, meda ame dzi o, elabe kokoko gbɔna nya ɖewo gblɔ ge yewo ke gbɔna tata ge nye nui ka mafia. Ɖewo mahia tɔwo menye dedia o, ɖewo mahia ama tɔ menye dedia o. Nu ma te wo ʋua kaƒomɔ be ee, nenye be na kuxi aɖe le nui fiam ama le ŋua, ate ŋu acontribute nenema wòle ema. Gake ema ne hafi ŋu evɔ, hafi woanɔ ato gbɔ agava nɔ nu ma ke fiam. Degba li sɔgbɔ ɖe, dekɔnua eli sɔgbɔ. Ta ne nɔviwo fia ɖea, wò hã ne ebe yeafia, gafia bubu. Menye yi ke nɔviwo afia o. Zɔ ɖe ŋgɔ nàfia eyi ne wò hã nènya alo akpa yi nènyi tɔea na na nafiae. Ke menye nu yi ke nɔviwo afia o. Ŋu ma me me mía dzi dem o. ele be míalé ŋku ɖe nu ma ŋu ii ale be míadzudzɔ se va dzi dzidzi ii togbɔ be kokoko maɖehamãɖe gbɔ ko se ge le, maɖehamãɖe gbɔ ko se ge le. Gake maɖe yi ke do boblo ŋu kɔa? Ii, ɖo le abe le yi ke maɖe naŋlɔ agbalẽ ene. Ne ame ŋlɔ agbalẽa, copyright law eli. Aha, nenemae ke míkpɔ ge be eya zu verbal nui ta copyright meli o. Ao, Eyi wowɔm, eyi míewɔm maa? Ele gbalẽ dzi alo mele gbalẽ dzia? Eli. Ta ele be míalé ŋku ɖe nu ma ŋu. Ee, meze mɔnukpɔkpɔ ya edo Windsor ne etoɖolawo katã le ŋdia, ame yiwo katã le woƒe ee ɖakaviwo gbɔ, woalé si, woalé si wo gbɔa, medo ŋdi bɔkɔɔ na wo. Nenema kee medo ŋdi bɔkɔɔ ne tɔgbui dee, tɔgbui srũ, tɔgbui agbe shia nakpa tɔgbi eya agbló hũ tɔgbi teŋkpo mama ʋalawui mama kekeli fia mama setriakɔ medo ŋdi bɔkɔɔ mama nuɔza hũnye agbe ŋdi bɔkɔɔ nenema kee zhikpitɔ kunaki hũnye ŋdi bɔkɔɔ medo ŋdi bɔkɔɔ ne e tɔgbi adzo hlo efia yiwo katakata le avenɔ medo ŋdi bɔkɔɔ nɔ eyiwo katã le e ave tagba yi ke e, e, woƒe fiagã tɔgbi Adogo agba le kpɔ. Medo ŋdi bɔkɔɔ ne wò kple wò fiaviwo katã. Eye a, aʋadada pataku ɖiaku, medo ŋdi bɔkɔɔ na wò. Me, hafi ma Adogo le e, e, tagba, medo ŋdi bɔkɔɔ ne e, Foundation of Christ Ministry International tɔwo katã le ŋdia. eye medo ŋdi bɔkɔ ne Osɔfo Stanley Sowu xɔ gbeŋdi mama sue ke ɖi sue ka ɖi medo ŋdi bɔkɔ nɔ o. Nenema ke e Osɔfo eku mashi takpa me megashi ekuwo kplɔe ɖo. Ame be ekuwo kplɔe ɖo ele be yeashi le eku ya ŋu. wò yi takpa ma o o o o o kɔ me kuku ga le ɖe ta o eku ya ŋue sim la eku ɖo ga le afi ya hã eku de ke ne everywhere etrɔ eye megbe boho nye o eku ma si takpa o megasi eku kplɔe ɖo nenema ye medo ŋdi bɔkɔ ɖo eye medo ŋdi bɔkɔ ne e tsamigã sowu le ava dzi go ɖa medo ŋdi bɔkɔ no medo ŋdi bɔkɔ ne e tɔgbui dzakpa le ŋexɔ ve yi medo baba hã nɛ elabe ebu via lɔlɔ̃wo i is a we is a plan eyi ɖe tɔgbewo gbɔ evia masa avɔri te eyi ɖe tɔgbewo gbɔ nenema ki enyua e kiri dɔkta kiri yi ke le xevi baba ne ƒoma gbetɔglo ƒoma katã medo baba no Medo baba no. Nenemae mezɔ ɖe ŋgɔ medo gbe tɔxɛ ne afi ƒe fiawo katã, míaƒe fiagã, Tɔgbui Adzrakpanya, Adzrakpanya Mahe, vimanyeŋuwo be yewoahe togbalẽ. Medo ŋdi bɔkɔɔ na wo. Ẽ, medo ŋdi bɔkɔɔ na aʋadada Alagbo. Alagbo lolo mesɔ vɔ o. Medo ŋdi bɔkɔɔ na wo. Medo ŋdi bɔkɔɔ na Kaŋuadela Akpa. Medo ŋdi bɔkɔɔ na wo. Ɛɛ, tɔgbui yiwo katã le aƒiƒe, tɔgbui ashɔbɔ, tɔgbui azamɛtsi, tɔgbui soglo, tɔgbui kɔɖɔ, medo ŋdi bɔkɔɔ ne mi katã eŋu mexlẽ hafi o. Ii, ɛɛ, tɔgbui adzaklo, ya, etre matsimatsi gake ku tsi ɖe eme, medo ŋdi bɔkɔɔ no. Xɔ gbe ŋdi ne ŋu le ŋdi ya, Ii, nenemae tɔgbui e awusu awusu pra patawu pra dzi ŋueve medze adzi gbe ɖeka o. Delawo mie ŋu kpege medo ŋdi bɔkɔɔ no miawoe le dɔ dzi miawo le dɔ dzi adzoyi ƒoma medo gbe me medo ŋdi bɔkɔ ne mi katakatakata afi ƒe fiawo katã nye megble ame aɖeke ɖi o kple miaƒe mamawo katã zikpuitɔwo gotaɖowo katã medo ŋdi bɔkɔɔ na mi ii Ke ne metrɔ megge ɖe nye ŋdɔkutusrɔ̃wo dzi, nye ŋdɔkutusrɔ̃wo, ɖevia suetɔ, medo ŋdi bɔkɔɔ na o. Ii, ewoe nye ŋdɔ, ŋdɔkutusrɔ̃wo katã dada. Alo me wɔe. Eva afi ŋui evae. Mele ŋgɔ nu katã le nyanya me nu. Ele ŋgɔ nu katã, ele ŋgɔ ɖe Erika hã. Mm. Erika xɔ ŋdi bɔkɔɔ. Masa afɔtude xɔ ŋdi bɔkɔɔ. Eye Metso afi ma medo ŋdi bɔkɔɔ ne ŋdɔkutusrɔ̃wo katã vɔ. Ẽ, Favour, medo ŋdi bɔkɔɔ no le aƒiƒe ɖaa. Nenema kee, ẽ, Yevugã, Gracie, medo ŋdi bɔkɔɔ nɔ. Ẽ, Mama ƒe megbeda, medo ŋdi bɔkɔɔ no. Ewɔ eme yi ke fia nuwo dzram le, ẽ, nui, aƒiƒe. Believe, Leke, dokpa. Believe, dokpa. medo ŋdi bɔkɔ no le e, e, afi ƒe shia to ɖaa, yi medo ŋdi bɔkɔ no. Ɔbe gbe ganye afi ƒe shia gbe alo. Tɔgbi mashigbe ga na me mo. Nye mashigbe, e, awo, fifi anye ŋui ke lia, me ma nyi oili, ta mi ga shigbe na mo. Ah, ok, me nye ma. Eme kɔ. Ɔbe, me be no kɔ gba vene re, ɔbe wo me. Eme kɔ. Ale be ne míete ɖe edɔ ŋua, míakpɔ be egbea nu ka ŋuti míeŋu ƒo ge tsoe. Kpuie ko nu yi ke míagblɔe nye be, ee, míebe míesrɔ̃ ɖem, míesrɔ̃ ɖem. Ne míeɖe srɔ̃ ɖi, míeve nyɔnua tabiaƒe, afɔ kawoe wòle be míaɖe?

Aha. Gake nui lie nye be, ne míe srɔ̃ɖeƒea ɖe, lekee wòle be míazɔe? Afɔ kawo wòle be míaɖe le srɔ̃ɖeƒea, srɔ̃ɖegbe ma, yi ke míede ge ɖe nyɔnudzilawo dzi vɔ? Leke wòle be míazɔe? Nu me ŋu mie ŋku le ge ɖo le ŋdia? Elabe ame geɖe, ne woyɔe be wòdzɔ ne maɖe ko, wowɔnɔ enu tugutugutugutugutugu abe ke nui ene. hã. Ele be ne míege ɖe ɖoƒe me agbã srɔ̃ɖeɖe. Enye ŋuɖoanyi tso blema ke, tso Mawu gbɔ ke. Alo me Mawu gbɔ srɔ̃ɖeɖea tso? Etso Mawu gbɔ. Ale be gbe ma gbe yi ke eye wowɔ Adam ɖi, wokpɔ be Adam le kogo. Mate zi geɖe megblɔna be ame yiwo ke taflatse wole trea, Wò ŋu vɔ̃ɖi wɔm ŋutɔ. Womema woƒe gbe dzi wɔm o. Elabe Mawu kpɔe be etrenɔnɔ menyo o ta ye na wòva wɔ Eve kpe ɖe Adam ŋu. Wozu atukplashi. Nenemae ke le míaƒe eŋekɔnuwo ŋua? Ne le ne ma, gbã ne yi nyɔnua dzi mea, ele be na hafi na awɔ nui, ele be na yi nyɔnua ƒome e aƒea me. Akpɔ be aƒe ka mee nyɔnua do tso. Nàdze si nyɔnua fofoa kple dada ƒomea ɖeka eve aɖe nàdze si wo, eye nàbia mɔ le nyɔnuvi fofo gbɔ be ẽ wo via edze ŋu ye be yeabia. Nenye be emɔ le eŋua, woaɖe asi eŋu nɛ ne yeaɖe wòanye ye srɔ̃. Emɔ ɖoƒe gbãtɔe ma. Ele be nàva dze si me aƒe yi me nyɔnua do tso. Enye nu vɔ̃ɖi yi ke míewɔ wɔm le egbe me. Eke nakpɔ nyɔnu le ablɔ dzi kɔ, edza hɛn ŋma ke. Nyɔnua hã ekpɔ ke wɔ be se va vu ene. Kasi ko wokplɔ wo ɖo. Dzo ɖe abla la ko mi foe. Ko vɔ.
Ekpɔ ke mi abe se va vu ene.
Nu mae wɔe be bɔ̃wɔ̃bɔ̃ tu va bɔ, elabe ŋutsuwo medze si afi yi ke ameawo nyɔnuwo do tso. Ŋutsua nyɔnua hã medze si afi ŋutsua do tso, elabe nenye be nyɔnu ŋutsua vɛ eyi vɛ bie mɔ le nyɔnuvi dzila gbɔ, ye nyɔnuvi dzila ne mɔe be o eŋuti kɔ ate ŋu mi kpli mi agblɔe nenye asɔ ne mi koa, evɔ. Nele nenema ne ŋutsua te ɖe wò ŋua? Godoo! Ele be wò nyɔnua hã nage ɖe ŋutsua ƒe aƒe me anye aƒe yi mee ŋutsua do tso. Nenem wòle ema. Ele be wò nyɔnua hã nage ɖe ŋutsua ƒe aƒe me, nàdze si ŋutsua fofoa kple dadaa. Nu mae dzɔdzɔm le egbe me be, ẽ, nyɔnuvi aɖewo woyi atuƒea, wo kple wo lɔxoa wozua da kple kele. Elabe menye wolɔxowo ƒe didi be woaɖe ŋutsu e, woaɖe nyɔnu le gaƒoƒo ma me. Eɖoa lɔxo ma ke ɖo ge nɛ na ye ŋutsua ƒe nudzadzrawo kɔ ma si me yi mee. Fifia ne eva lɔxowo megago mekpɔ ge eŋuwo kɔ ge ya si me ta ezu yewo ketɔ va zɔ tusi nɛ. nu ma tae wòhiã be ele na wò nuya be nàwɔ nu ka na azɔ ɖe amea megbe wò nyɔnu hã nage ɖe ŋutsua megbe akpɔ aƒe yi me wòdo tso. Ne mebe aƒe yi me wòdo tso, meku ɖe e, structure alo nu yiwo ke le aƒea me ŋu. Ɖewohĩ age gege ɖe aƒea mea, yi nekpɔ ge be, mm, meya, edɔ yi ko wole na yi, ebe dɔ ma lele wole aƒea me zã. wotsɔ hã ne yi ga ye ne kpɔ ge be oh oh mm mm enu gbe sɔgbɔ masɔ vinye me sɔ kpasa hmm. nenema wòle ma ke enye nu yewɔm ne le ne wɔ nenema vɔ ɖe ye ne ye na ʋɔ ƒo ge ye na ʋɔ ƒo ge agblɔ be ee Ɖevia tame va bia le gbɔwò be, Ẽ, ne mɔ le ŋua, nye kpli míeva gblɔe gɔmesese va. Yeta nebu le aƒea mea, medi be nàdzi le gbɔnye. Enye ƒeƒoƒo. Fima ye wo list kɔ ge ne wòle be nàdzi nu yewo nàva bia eta. wònye dekɔnua ƒe kɔƒoɖo. Gake nu ka kpɔm míele gbea? Nyɔnu yiwo katã le atsuƒe, nyɔnua, noko nyɔnua me wua ɖeka ya ta ko wova bia. Nyɔnua, nyɔnua me wu ɖe sia ɖea, ɖeka ta ko wova bia. Elabe Gbãtɔe nye be eku teƒe li, ekuwo dzɔdzɔ mie kua teƒe yim wo. Eye kua teƒe ko eva eva kpɔe ko vɔ. Mieɖe srɔ̃ vɔ kekekeŋ. Azaɖuƒewo li mia zaɖuƒewo yim. Ne yi ko eɖe srɔ̃ vɔ kekeŋ. Sɔlihawo li sɔlime miekpa ko miekpa natrɔ tsom le afii. Evɔ srɔ̃ɖeɖe dze gɔme kekekeŋ. Yi ke menye ame yi ƒomevi, menye aƒe yi ƒomevi me nègegem ɖo. Menye ame yi me nègegem ɖo, menye aƒe yi me nègegem ɖo. Taflatsi aƒe aɖewo me lia, wobina wo pipi. Ne zã doa, fifififi, ne wodzɔ ɖe atsia dzi, atsia ko bɔna godãa. Aha. Ne ege ɖe aƒea mea, ye na velia dze ge ɖe aƒea me akpɔ ase enyawo. Koa nenye fifi ele aƒea me ke enya fɔe ke na ɖe? Le ŋutsu gome, le nyɔnu gome. Aha. Gake nu yawo wobu. Wobu. Ɖevia suetɔ. Tɔgbi. Wònye aƒle wo nètso va.
Mrekui.
Ne be aɖe srɔ̃ ɖe du ya me fia, ele be ŋutsu ya ne be aɖa, ele be wòanya aƒe yi me nèdo tso le aƒla woa. Mekpɔ wo ge le afia be ekpɔ le tadzeƒu ho kɔa. Metɔ ho. Evɔ, wozu, ezɔ bɔbɔ fɔfɔ ge le agbotsibɔ dzi. Kpao, ele be wòyi aƒe yi me nèdo tso wòayi. Ave dzesi dziwòlawo. Nenem wònɔ na ema. Gake egbea, numɔwo ɖeke megali o ɖo. Ne wòe nema koa, ewò nyɔnua hã yònye mi kpli eye wòyie nema va dzesi dziwòlawo koa, gɔmesese ɖo mia dome. Ke wò hã, ele be nàgblɔ be, Ae, ele be míayi mia de, mavae akpɔ mia de ɖa. Mayi mavae akpɔ toea ɖo ge mele, lɔxoea ɖo ge mele, ele be mayi avae akpɔ, adzesi wo, woawo hã woadzesim. Aha, menye be míanɔ vivime naneke wɔm o. Aha, ne le nema kɔ, miezɔzɔm ɖe ɖoɖoa nyuitɔ ŋu. Ɖevia, anya, ɖevia suetɔ anya be egbegbe nyɔnuvi aɖewo ne wokple ŋutsuwo zɔzɔ me ha, ŋutsuwo be yewoava bia wo ta wobe gbeɖegbeɖe aƒea me yi go. Anya be dzɔdzɔ ma. Ŋutsua na be yeava bia wo ta wobe me yi go. Ee. Ŋutsua be miyi, miyi, miade, miyi. Oh. Ne woagbe la, ne ne makɔ esrɔ̃ ne kpa, ahiã ne kpa. Eye nenye be nyɔnua nɔ anyi yi ke mi kple miadze zɔzɔ le vivi me, mievivi me ŋuɔ, ye manye eƒe didi be nava dze si ye dzilawo, manye eƒe didi be nadze si afi yi yedo tso. Oh, ne kɔdo me odo tso ha ɖe, yi kɔdoa me, kɔdoa me wonyie le otsi ne kpɔ, yi kɔdoa me na vɛ kpɔe. Ne nyɔnua be, ao, me yi go kɔ, ah, ne me yi go, agba menya tsɔ go tsi he ɖo tsia gbɔ. Ene mo le ma. Agba menya tsɔ go kɔ tsi he ɖo tsia gbɔ. Ko ke vɔ ema. Gake na be, ao, ye fue ho, enye ŋu nyui ye fɔ ho. Aha. Ate ŋu adzɔ be mema ame kukue ŋɔli wònye ne kpɔ ɖeɖe. Ee, edzɔna. Edzɔna. Yeta ne nyɔnu aɖe yi ke ŋutsu aɖe ŋutsu aɖe kpo nyɔnu be aɖe ko nyɔnua be ao yemede dzi be ne yi eƒe ne neve ye eƒe aƒe mo yemede dzi be neva bia ye tɔkɔ na ye be nyɔnua mele ready be aɖe o. Ele be wò ŋutɔ nàdzi aɖaŋu nàɖo ŋu ake. Nenema wòle ema. Elabe egbea gblɔe be nenye be fia ɖo woɖe ku ŋugbea, wò ŋutɔ nàdzi agbe ɖaŋu nàɖo. Ne menye o, ena aʋatsi ge. Nenema wòle ema. Ta ne nàkpɔe ade dzesi be ee, nyɔnu ma eye ɖo ŋu ɖe ku ŋugbe. Biabia le nye be ee, eyo be mega, yemega, megadze si ye dzila o. Evɔ nyɔŋugba ɖiba gba o, nyemese agbagba ɖe ame dzi o. Wòve gbɔwò kɔ, eta nye ta la, nye ta la ko lɔƒu lɔbɔ. Eku ɖe gbɔ. Mekae kɔ ga yina? Mekae ne dzesi fia kɔ ga yina? Mekae ne kɔ ga yina? Mekae gblɔ gena? Nu mae wɔe be mía ame kukuwo fɔm le ablɔ dzi. Ee, hafi nàkpɔ ko nyɔnui ye wokɔ da ɖe mɔdodoa dzi afii. Nu mawoe e, nu mawo hem vɛ. Nu mawo ye nuawo hem vɛ. Ta nenye be nèdze ahiã ko, ele be nyɔnu gome, ele be wò ŋutsua nàdze si dzi, nyɔnu dzilawo. Ŋutsu gome, ele be wò nyɔnu nàdze si ŋutsu dzilawo. Nànya afi yi wodo tso ko, ele free. Ne nane dzɔ, ne nu dzɔ, mea mewo gblɔe na. Mm. Ne ŋuteɖeamedziamewo gblɔe nae. Ke yi miawo ya mie wònye be e, e, e, dance koe miekpɔ mia nɔewo le heɖe. Ŋutsua hekplɔ va da ɖe eɖokui gbɔ. Eɖewoa, vɔ̃ɖitɔe nye be ŋutsua va yi nyɔnua xa ye xɔ abe lea ne yevu dɔm ene ko nyɔnua xa ye xɔ yevu dɔm ko e, ŋutsua va ku ɖe ŋuwò kɔ vɔ ŋutsua va salome kɔs.
Rhythm. Ye va nɔ salome kɔs. Aida wɔ wò certificate loo alo wɔ wò diploma. Yɛ yi ŋutɔ tsu su ge. Alo wɔ wò professional. Ɛhɛn. Nyɔnua, ŋutsua va Salome kɔ srɔ̃. Ne le nenema kɔ, nanya be wò nyɔnu ma number one edze afɔku. Wò ŋutsua hã number two. Nenye be ŋutsua ve Salome kɔs le gbɔwò, medze shi etso ƒe o ɖe, ne zã do wòku ɖe gbɔwò ɖe, mekae nèkɔ gayi na? Enya aɖe dzɔ ɖe edzi, mekae nɛ nagblɔ ge na? Eda nya amewo le vevie. Wòle be míalé ɖe asi. Míazɔ ɖe edzi be ee, nu yiwo ke nye fuɖeɖe, eɖewoa, eyi ne wò nu yenema, e, yeaɖoe akpɔ ko vɔ. kanya ebla nebla ne matɔe nye be naʋu du nava ɖe fugbeƒa maɖewo li wonye vivime ŋkpɔlawo ta ne eyi be o oh, eyo dzɔ kpata ko yave bie ta le ʋe eʋewo ƒe kɔŋua efu menɔmesiwo bia me ta o le ʋewo ƒe kɔŋu Ta nèdi be ẽ yeava yi mò ƒome aɖe alɔ me. Ye wogblɔna be emɔ me aɖe alɔ me. Ne vivimenukpɔla aɖe le amewo dome kɔ eha ɖe ge o. Ne ɖe ha wɔ nema kɔ nu yiwo katã nèkɔ yi be ye yekɔ yi nyɔnua ta biaƒea wozu ƒu gbeƒã ɖe ŋu. Pipons e. Ne da tu si se lɔ.
Pipons wozu ƒu gbeƒã ɖe ŋu. Nenema wòle ema. Ya ta ne nyɔnuvia neƒo fu kɔ hã, tɔ koe nye be ee, nàyi ave ɖe fu gbeƒã. Nenye be nèyi vɛ bie mɔ le dzilawo gbɔ, ye dzilawo be wò emɔ le ŋu ko ye mi kpli miedze agbea gɔme nezu fua, èyina fu gbeƒã ɖeƒe elabe mèbie ta o. Eye nàfu gbeƒã ɖe ge, èlɔ̃ mèlɔ̃ eɖe ge.
Tɔgbui, meɖe kuku mabia biabia ya le. Efia be nenye be èbia nyɔnua ta, èda aƒeme nɛ, èƒo ʋɔ, èxɔ list, èva bia ta traditionally hafi eya mía ŋutɔ míegakɔ kpekpem ɖe eŋuti o, sɔfowo nakpɔ teƒe míawɔ wedding kple tɔmɔ ye nyɔnua va fɔ fua, efugbeƒãɖeɖe menɔna anyi o. Kpao, kpao, kpao, kpao, kpao, fugbeƒãɖeɖe meli o. Okay. Nenye be ƒomea medze si eo ŋutɔ o alo wodze si wo hã womedze si eo le e, e, e, e, le ememe o, ɖeko wonɔ kpɔm layilayi nèva nɔ yiyim. Nenema ko wodze si wo ma. Ye nèdo fua. Nui ta nèƒu gbeƒã ɖe ge ɖoe nye be, ee, ɖevi, enyɔnuvia ele dzilawo gbɔ. Yeta ne nenye be wòbe ta yeɖu ma, dzilao tsike wɔ ge nɛ. Ne be dɔme yeɖu ma, dzilao tsike wɔ ge nɛ. Ke ne be mena dzilao nya be ɖevia ke xatsa ɖe ɖevia ɖe xatsa ɖe dɔme ne ɖevi e, e, e, nuya wo via o, wo ya tsike wɔƒe ko wòva trɔ zu bubu ɖe, mekee wɔe. Dzilawoe wɔe. Mhm.
Numa tae ele be nàva ɖe fu gbeƒã. Nenye be efu ge ɖe amea si me koa, Wòzu be, Ee, mèvea wò kɔ ŋu o, mèvea bia nyɔnua ta o. Ne ƒo ʋɔ, fu gbeƒã ɖeɖe meli o. Ne ƒo ʋɔ, mègafu gbeƒã ɖe, ne nyɔnua ƒo ƒua, mègafu gbeƒã ɖe ge o. Yea ɖena zikpui. Nenye be wòdzi via vɔ nàvae bia ta, evɔ etɔ. Mègafu gbeƒã ɖe ge o. Gake ne ebe mèɖe nene ƒe afɔ o, ɖewohĩ ya ɖo ko nèyi be yeadze si fofoa kple dadaa ko ye èfu va dze kɔa, èfu gbeƒã ɖe ge. efugbe ƒe maɖeɖe mea, wokɔ si abu ɖe ge na wò. Kpuie koe nye be èbu dzi le wo kɔ siae. Eŋu nya ma wo. Wodzi wɔ ne beɖu vi. Ee.
Ebu dzi le wo kɔ siae ta wokpa tovia na wò ye mi gblɔ be kɔ si abu. Edo dzilawo kɔ sia ŋumanyatɔwoe. Edi be afi wɔkɔ ya ʋae. Koa nui dzilawo be yewoaxɔ ge asi wo hafi naɖe fugbeƒea? Woxɔ ge asi o. Elɔ̃ o melɔ̃ o, ena ge elabe wo ŋutɔ age ɖe mɔ me ho emɔ ɖewo ho. Wɔna aɖeke meli nàgawɔ o. Nenema wòle ema. Eya ta sɔhɛawo ele be woade dzesi nu ya be ne mi kple nyɔnuvi aɖe alo mi kple ŋutsuvi aɖe miezɔzɔm koa, ele be nànya lee nàzɔ kplii. eye nàna dzilawo nanya be ẽ, woviea yewo kple yewo zɔzɔm, eye na wo ŋka, navae ƒo ʋɔ ne dzilawo be ẽ, ne mia via bu le aƒea mea, midzi le gbɔnye. Ke vɔ, ŋutsuwo kɔ. Gake nàbe xaa nɔ wɔm, abe xaa nɔ wɔm, abe ɖe gli xa. ko yi hã eyo sakua ko eto ŋu xa ko vɔ eva do e mawu foto ɖe ge o ne gbe gbe mawu klo foto da shi no ko yi na ya ge ba ha ye bebe ne gli xa va va ne mawu le ma ta le be mia le ŋku ɖe nu ma ŋu be mia dzidzo nu ma wɔwɔ ekpɔ ɖa yi ne ge ɖe Ɛhɛ.
Tɔgbi mele kpekpe afi na yi dzi mia nɔvi Derek etsɛ gomashi. Egbɔgblɔ me gaɖo mea le efudodo amaɖe ƒe vi nyɔnuvi nenye be meda ƒe me nɛ haɖo yi ke woa be woabu kɔshiabu na woa ƒomea ɖo double nɛ yi ke fia be ne aha tukpa ɖeka wodze be woaxɔ shi woaxɔ eve alo tɔ. How true is that? Yes. Ye me gblɔ do ŋgɔ be nuyi ke dza eƒoma dzilawo ŋua ya xɔ go le asio. ɖe fia nèdo wo vi ɖe fia nèdo wo vi le manyamanya me le woƒe manyamanya me eƒe tohegewo le nu yi mi be kɔsi abua eƒe tohegewo le nu ato ya mawo na be whisky tukpɔ ma de xɔge yewo le afi enya ne kɔve yewo xɔe maɖɔ be whisky tukpɔ me tɔn ya xɔge yewo le afi enya ne kɔve yewo xɔe tɔgbi ke ne nye be wòase alea ɖe ke manyo ne ŋutsuawo do fua woabe boŋua ne bea ekpeŋ
ne bea Gba leke ne bebe ge. Ele asi ke le gbe me ta ta jo. Ele asi ke le gbe me ta ta jo de. Mm. Leke bege. Viwo ma xatsa ɖe dɔme na ma. Ok. Ɖe gbe ma. Ɖe ɖevia gbe ma. Kokokɔ nyɔnua yɔ ke be we do fua ye. ko ne nenye be aƒe yim wòdo tso, wonye ame yiwo ke eléa be ne nyaa kɔ, wo yewo ge ɖe nya klo dzi. Mm. Abe le kpɔɖe me abe fofonye ene. Nu yi wɔgo le koe nye be ahadze ge tukpa va va bia wo ŋutsua ta. Ne dzi wòle wonya xɔ ha ko kpam ekplɔ yi kɔte. Eya nenemae. Ɖike ka ɖeke mele ŋu. Ekplɔ ga yi kɔte. Wo saba ge fly. Aha. Elabe dui ŋumanyatɔe. Edui ŋumanyatɔe. Ya ta ele be ne mi kpla nyɔnua ɖe mi zɔzɔm kɔ, one, na dzilawo ne nya. Eye na va ƒo ƒɔ. Ne ƒo ƒɔ kɔa, ele free. Kpɔkpɔ ɖe ema ŋua, nyɔnu meganɔ tuƒe. Eble wo ge be eya ya yewo kple ye srɔ̃ yewo kpe hafi eƒe wɔme adee nye ya, eƒe wɔme atɔ̃e nye ya, eƒe wɔme etɔ̃e nye ya. Ko ena kpɔ be yekpɔ vɔ. Ao! Gblɔ nɛ nyɔnua ne le ready be yeaɖe nyɔnua, gblɔ nɛ be neva awɔ se ne kla le fia ŋu loo alo edu e e e dziɖuɖu ƒe ŋu ese nakle wo dome Hafi ne gege ɖe me nage ɖe me. Nene wòle ma. Elabe ne be nyɔnua me wò sene klẽ o, ye ne mi kpli mi wò nu ya exɔ me srɔ̃. Aye fari li. Mm.
Eme kɔ tɔgbi meto kuku ɖeɖe me hafi na ayi ɖe senekla ƒe akpa dzia. Nɔvi aɖe biabia be ma fi advisa ebe what if they refuse to take the kɔkɔkɔ before the pregnancy came through. Kpee kɔa nenye be ŋutsu aɖe maze ɖokui nya kɔ kpɔ ɖe nue yi ke nye kple ŋutsu aɖe miatsie kafia ahanɔ ahiã me ye ŋutsua yi be yeava ƒo ʋɔ nam menye efue mefɔ hafi o yeava wɔ na manya woanya be a. eye nye ame yi gbɔe mele alo ale ya nègblɔe nenye be wonye dzi ma nyemele aƒemɔa me le ye gbɔa? Nenye be amea yi be yeava wɔ nenem ɖoɖo ma yi nye kɔkɔkɔ ƒoƒo alo ʋɔƒoƒo ye ƒomea gbe be yewomaxɔ ŋu o gakea lɔlɔ̃ male nye kple ŋutsuvia domi ta ã medam ɖi kpɔkpɔ mava huhɔ̃e nu o. Dɔdɔ va dzi yim ŋu ko meva fɔ fu ɖee. Ɖe woagblɔ be yewoagakpa to na ŋutsuvi ya? Elabe do ŋgɔ eva be yeaɖe eɖokui afia hafi wogbe. Biabia le nye be, nu ka tae wòle be dzilawo nagbe ɖo? Mm. Wò ŋutsu ya ke èyi kɔkɔkɔ ƒuƒu hafi dzilawo gbea, ele be nàku nane gɔme. Ele, ate ŋu adzɔ be nya dzi koklo be yeɖazi ɖe ketɔƒe me. Mm. Nui dzɔ hafi dzilawo wogbea be megava ƒu kɔkɔkɔa, gɔmesese le wo si. Ele be nàku nu ma gɔme. Nànya be le go ma mea, dzilawo meda asi ɖe wò nyɔnua ɖeɖe dzi o. Hmm. Ee. Nenema wòle ma. Tɔgbi, nu ya ŋutɔ ɖe, is it that much easy? Ele bɔbɔea, zi geɖea enye na eh, family A, family B, moɖu hotsui nyui o. Mm -hmm. Ame aɖewo abe alea nègblɔe be nyadzikoklo ɖe azi ɖeke tɔ ƒe mea, Eh, zi geɖe enye na nenema. Gake ga aɖewo me akpɔ ge be there is no tangible reason. Ƒome ya ɖeko medzi be meyi nege ɖe ye me o. E, nane li. Gbagbladza aɖe ku ɖe amia me. Gbagbladza aɖe ku ɖe amia me. One, le blema mea, nuyi ta woɖa ƒomesrɔ̃ eli. Ɖewomahia Family A kple Family B-awo mezɔzɔm o ɖe dɔléle aɖe ta. dɔlele aɖe le eh, eh, family B me yi ke family A medzi be nova plante ɖe yewo me o. Alo dɔlele aɖe le family A me, family B medzi be ɖe wova plante dɔlele ma ɖe yewo me o. Womelɔlɔ ge o. Womelɔlɔ ge o. That's another way of it. Womelɔlɔ ge abe va ƒo ʋɔ va va nye nyɔnu aɖe le o. Ne be wogbe ne ma ko na be womeda asi ɖe srɔ̃ɖeɖea dzi o. Ekpɔe, elabe dɔléle aɖewo lia, wonye ƒomedɔ. Dɔléle aɖewo lia, wonye ƒomedɔ. Ale be ne nyɔnua tso family A ye wòge ɖe family B-a, dɔlélee le woƒe ƒome mea, ekɔe ge ɖe family B. Ekɔe ge ɖi. Èkpɔe ɖae? Aha! Ɖe womahia family eya menye woƒe didi be dɔléle ma nege ɖe yewo me o, eya ta womelɔ̃lɔ̃ ge ɖe srɔ̃ɖeɖe xa dzi o.
Tɔgbuia me kɔ gakea tɔgbui enya be ame aɖewo li fiya mitsɔe ko be kokoko magazã ɖokui nye makɔ wɔ kpɔɖeŋui. Ame aɖe li fiya nye medze agɔ dzi o, nye kple mi he nya o, nye mewɔ naneke nɛ o, ye hã mewɔ naneke ne eme o gake nye nu medzɔna dzi na ma o. ameha ƒe nu medzɔna dzi nam o yi ke wòle nyanyam ne nye kplii nenema togbɔ be me ɖe míke na ŋu dena mía nɔewo hã oa, nɔnɔmewo ɖe ame nɔewo ŋu eko nèkpɔ gbe be ŋ, meye mewɔ naneke nɛ o gake wɔ abe amea me likee o loo ekpɔm nenema. Ɖee wòanye be ate ŋu anɔ nenema ne ƒome aɖewo hã. Mitsɔe ko be agbe ve ƒomea afia na be ŋ, agbe ve ŋutsuvi aɖe dodom be yeava ɖe nyɔnuvi aɖe le kɔwò ƒomea me. kokɔ ƒomea na be mm agbeve ƒome ɖeke megage ɖe yewo ƒe aƒe me o. Menye tukaɖa ɖekee dom woɖa o. Evɔa le go ma mea nenye be mía be míakɔ susua de eme alé ŋku ɖia, ɖewomahi eyi meyi sukua nuwo vɛ ɖe fu nam le suku e maybe maths o, science o, agbeve ŋutsuvi mee kpe ɖe ŋunye. kpekpem ɖe ŋunye ŋu fiamem ʋu hafi hã lɔlɔ̃ va ge ɖe eme ko nye kple mí li. Nenye be ƒome eve yewo be yewome asi ɖe ge nu ya ŋu ne srɔ̃ɖe nayi edzi oa, tɔgbi mekpɔe be mate ŋu asi le nye ƒomea gbɔ ava be ɖe ŋutsuvi ma gbɔ ahava zu nya ne woawo etɔ̃. Ne esi be ɖia ede ku ka kɔ ne ŋutsuvia. Ede ku ka kɔ nɛ. One, Nenye be nane va dzɔ ɖe dziwò me koe nagblɔ gɔ̃ ɖa. ne va si be ɖe gbɔ ko nane va da flatse nane va dzɔ ɖe dzi o meke ye na gblɔ gana mhm. ne ŋu dzɔ ɖe me dzi amewo to ne na yi amewo to ne na meka ye ne na gblɔ gana mata ele be wo nyɔnu wo ŋutsu ele be na se dzi o la ƒe gbe eye ƒome aɖeke meli yi ke wɔ be just personal hatred menye naneke dɔsi tɔsi ɖe wo dome o ko woalé fu wo nɔ meli o mele ƒome aɖeke me o. Elabe ƒomea enu nogoe wònye. Me ɖeka aɖeke mate ŋu akɔntrol ƒomea o. Nu nogoe wònye. Ne ame aɖe li le ƒome ma me, melɔ̃ wò nya o, ame aɖe ko ko ƒome ma me lɔ̃ ge alɔ̃ wò nya. Nenema wòle ma. Gake nenye be nane tɔ si nenema koa, yea ɖikeke aɖeke mele eme o. Ele nyanya na ame sia ame. Be me yeawoa, e, e, yo, e, ehlɔ̃ le yewo dome. Ye míegblɔna be hlɔ̃ le yewo dome. Mm. Ehlɔ̃ ge ɖe ameawo dome. Leke wò nyɔnu loo alo wò ŋutsu ne na esrɔ̃ ɖe ge ɖe ŋuia. Ke zu nya dzi koklo. Mm. Eɖo asi ɖe ketɔ ƒe me. Meke gblɔ ge na. Mm. Ne mo le ma. Mekɔ tɔgbi mía yi dzi enɔ akpa yi se ne kla. Yes.
Yeah. Ale be ele be wò ŋutsua yi ke enyɔnua dzim nènya be nyɔnua evi le esi le kpɔkpɔm wobe o yeɖe srɔ̃ yeɖe eye nu yi wogblɔna be meɖe srɔ̃ kpɔ ee egblɔ nɔ be yeɖe srɔ̃ kpɔ gake ewɔ be ƒe wɔme ade katã nyea ee ye srɔ̃ yewo kpli yewo megali o miegali o ahan. Gbã, nu yi ke dzɔ hafi miegali o mehiã nem o. Gake nenye be wòle nenema be miegali o yi ke nèbe yeaɖe ŋkɔ, yina yi va wɔ esene klẽ ne srɔ̃wòa. Esene klẽ mi kple srɔ̃wòa dome yi ke ne ese klẽ mia domea, ke mafia be megaŋu ka meganye srɔ̃ o. Evɔ ne se me klẽ mia dome o, ye nèvae dze ahiã ma, mi kpli mie va wɔ nu ya, ŋutsu xoxo akpɔ ŋusẽ akplɔ eyi ʋɔ, ŋutsue ya ayi ʋɔnui. Elabe egblẽ ta le srɔ̃ ŋu. Egblẽ srɔ̃. Hã. Wò nyɔnu ate ŋu, ne yi ʋɔnui ena gblɔ ge be, eye wò ŋui fia ƒe wɔme ade, eƒe wɔme atɔ̃e nye, ese mexɔ ge na wò. Eya ta nyuitɔ koe nye be, ee, ese neklẽ mia dome. Eye ne ese neklẽ vava gã, ewò ŋutsu yeyea, mègadɔ gba ne nyɔnua o. Ye ŋutɔ neʋli ɖokui ta. Ne menyɔ etsɔ ŋutɔ egbɔ ɖagblɔ ge be, menye wò ŋutɔe kɔ ha be ye neva ye gbe ye srɔ̃. Eyi ne gblẽ dui me vɔ, me yi ne be nye va kɔ ha, yi ne wò ŋutɔ nedza ha, wò ŋutɔ neko ga ne be mava ye awò se neklẽ ne ŋutsua. Ye hã egakpo nye afi ma. Ya ta nenye nyɔnua ƒe didi be yeagbã tu ya ɖe wo kɔa, ye ŋutɔ nedze ŋgɔ senekla ne wɔwɔ. Nenye ŋutɔ wò nya medɔ wò wu ŋu ɖe, piam. Eƒu ta ŋu. Ne ƒu ta ŋu ɖe, wɔm. Ne lɔ nu yiwo ke wògblẽa, àva xinɛ emegbe. Ya menye wòe koe nɛ be neva o, àva xinɛ emegbe. Nenema wòle ema. Eva xinɛ megbe. Eye evelia, nenye be nyɔnu, ŋutsu xoxoa, ebie nyɔnua ta, eda ƒe me ne nyɔnua, hafi wòe nèva ta ƒu meŋua, woameganye na nyɔnua ta bia ge o. Elabe womebia nyɔnu ta zi eve o. Zi ɖeka ko wobia nyɔnu ta. Saŋua zi ɖeka ko woxɔnɛ. Nenye be. Ne yi nyɔnugbe atumai ke nèɖe ye nèkplɔe kɔ yi dzilawo gbɔe. Wogatsi agba nɛ o. Nègaƒle nuwo vae bia ta kɔ. Wozu nuka lɔxo kple toɖoa dzɔvui. Ŋutsuwo xɔ kpo mɔ akplɔ wo kɔ yi ʋɔnui. Woɖoa dzɔvui. Nenema wòle ma. Eya ta ŋutsu xoxoa eƒe dɔdeasi nye be ee wòakplɔ ŋutsu yeyea ayi ʋɔnue ese ava woabu ayefaɖi nɛ. Nu yiwo ke wòkɔ bia nyɔnua ta woatrɔe nɛ. Natrɔe ame yeyea natrɔe na amewo xoa. Kɔea ezu dɔblu dɔblu. Nenema wòle ma. Aha. Nenye be wòle nenema koa, ezu srɔ̃ɖela blibo. Gake ne mèto mɔ mawo dzi o koa, wowɔe duiayaka. Ii, ede dem aɖua. Etsɔe ŋutɔ nya gbɔna atsɔ ge ɖe ŋu. Nenema wòle. Fine. Azɔ, nenye be míeyi nyɔnu tabiaƒe, nuya edzɔna etso to yi to. Ƒo, nuto ɖe sia ɖe kple etɔ. Le kpɔɖeŋu me, nenye ʋedomea a yi nèva yi xɔ Lisa ne ègbɔna nyɔnua ta biaƒea, gbã ele be nàdzi ʋu. Menye ʋu yewo kuna o, ke ʋu yewo ƒona. Okay. Bɔbɔbɔ o, nu ka o. Ye mia agbawo fɔ ge ɖe ta. Agbawo mia le Lisa dzia, mie pass le vɔ. Ɖe mielé ge ɖe ta. Woɖo bɔbɔbɔ ƒom. mianɔ eɣe ɖum ɖe edzi ʋu kekekeke ava dɔ go le nyɔnuwo ƒe aƒe me. Ye miegbɔna go do ge, woaxɔ go ne mi hafi miagba dro ge. Woaxɔ gbe le mia ŋu. Gake le mía gbɔ fiya, nu yi wowɔna koe nye be, ee, ne nyɔnua ta biaga, emafia be eɖɔ eya aƒeme na nyɔnua. Ne nyɔnua ta biaga nu yi wɔna nye be ee wo wodo ye zɔ ne mi mielɔ woteƒe nage mi woteƒe nage mi miava fo ŋu wɔkɔ ɖi. Ɖe ŋu bia ta ŋu bia ta yena wona teƒe be woava fɔ gbɔ kɔ ɖi. Aha. Eye woléna ɖe ta. Ya zi geɖea nu si dzɔ na ye be ne yia ele be nàɖo tɔ. Enye li woɖɔ tɔe. Azaro leki. Enye ɖi. Mhm. Fifia, ewoe tso lome. Ye ne va dze ahiã ɖe tadze ŋu. Nyɔŋu ya ke ne ɖeɖe ma tadze ŋu wotso. Ta ele be na va ɖo fofo ɖe tadze ŋu. Ele abe fofo ma ɖo ge ne ɖe tadze ŋua, ye nye tadze ŋu tɔwo ƒe kɔnyinyiwo, woƒe ɖoɖowo dzi zɔzɔ, ta ye ŋgɔ xɔ ge na o le nusianu wɔwɔ me. Ye nye tɔ ɖoɖo. Ye woɖo atɔ ma kple ahatukpa ve. Koa, me ma ŋgɔ xɔ ge. Nya sia nya wo biabiaga ye ŋu ɖo ge, elabe ye nye miaƒe kɔnyinyi. Ne miewɔe ne me kɔa, tsɔe ɖo ko mialé ge zã, ŋkee, zemegalãe. Ii, nanee mele mo hã wokɔ ge ne mi. Yeta maɖe yi ke tso teƒea, etso nɔƒea, etso aƒea me, etso dua me, enye kɔnyinyiawo ye nɛ natɔ ɖo ge. Kɔ exo ŋgɔ na wò. miazɔ ɖe ŋgɔ ava wɔ nuya. Ta nenye be mieva ɖo vɔ le míaƒe kɔnyinyi gblɔm míele afia, neva ɖo vɔ. Ɣemaɣia nyɔnu ya le ɣaɣla me. Etsa anya be ŋutu meda esa xɔ mo. Yes. Etsa ŋutu meda sa xɔ mo. Gɔmesese yi ta ŋutu meda sa xɔ mo nye be, ee nyɔnu ɖeka, ŋutsuwo dzi nɛ abe wɔme ade wɔme ewo ene. gake ɖeka ko lɔlɔ̃ gena. Yewolɔ̃ ne ɖeka ma ŋu bia va. Ke yewose be a wogbɔna akɔshiɔ ta bia ge gbakɔ. Wo memewo ke womekpɔ gomɔ wodzra ɖo. Ne va wo ŋutsɔ ɖe dokɔ, woŋe ŋu ɖe lame no klukluklu ɖe akɔ dzuie. Ene mo nɔnɔ ma. Ŋuma tae le blema ŋutsu meda asaxɔ mo. Ɖo ɖo dɔ mo, wodɔ mo Dzilawo nɔ ŋgɔgba vɛ wɔ nyɔŋɔŋu. Ahan. Nenem wònɔna. Gake egbea nui lie nye be, ẽ, ele be míadze si ŋutsua, elabe fifia wonya be nɔnɔme mawo ƒomevia megali o. Ta ele be woadze si ŋutsua. Ŋutsu ka ƒomevie míavia ɖem? Ele be le gbedodoɖa vɔ, gbedoɖa me vɔ koa, ele be woawɔ ɖeɖefia. Process siwo dzi sɔ ge le alo mɔ yiwo dzi sɔ ge le wo ya gblɔm mele. Labe shigeɖe amewo ɖo ko wɔna tugutugu mo nye ŋkɔ go lo. Hmm. Wo wo ɖeɖe fia. Ahan. Ne wo ɖeɖe fia vɔ koa ke mani ta wo va ɖoa ko yi mani abɔƒe. Eh. O mi kpo nyɔnwa ɖe be yɔ ɖe. Yi mi va. Oh. Nye teƒe. Ah, yo. Ke enya ɖeke meli o. Leke mievai? Leke mietsɔ vai? Mm -hmm. Nenye be egbe ma do koa, ke nuka nyagbee le mia sia mie gblɔ ge? Le yome ko ele be miakplɔ nuya. Ave fie enuyiwo ke woko Lisa ɖasi wovae tseke Lisa kple enuyiwo ke neƒle ne dea you are free ne me deoa ega ɖo go woteƒe eyiwo mele mo ko ɖaɖo ga woteƒe le aƒa ɖo ma wovae le be na vae fli kɔvi eyi wo gblɔ na be no ƒle kɔvi vevie tɔ enye godidzi Yea, ne mele eme o koa, eyi nàƒle ge gbemagbe gbemagbe, fi yi nèkpɔ ge le koe nàƒle ge akɔ vɛ. Yea, womeɖɔ ga teƒe o. Elabe ame aɖe abia be ɖe nu ka tae wòle be enuwo li fũ gake go didia ne meli o ko ɔ, awɔ nui hã. Ẽ, yi nye ŋu ɖo. Go didia nye ŋu ɖo le nyɔ ŋu. Enye nu yi nye ŋu ɖoa? Ẽ? Mm. Eza ɖo, woya nye, wobe nye ŋuɖo, ŋuɖo, ŋuki nye ŋuɖo. Mm. Mm. Eta metsitsiwo nenye be enu ya, e, e, machine ya le afia, machine ya ke me me ŋuƒom ɖo afia, ne medzi be madzo gbɔ koa, meko nane da ɖe edzi. Wɔ ma ɖe yi ke va koe koa, ekpe ŋu. Eme tsom kpɔ ge, ŋu ɖoe ma. Woɖo ŋu ŋua. Maɖewo ɖo ŋu magotsi, maɖewo ɖo ŋu evɔ e, e, magotsi kple nui mɔ ya nye vodada elabe nuɖuɖu tsia womeɖo ŋui o. Ne ŋu ɖo me ko egbɔna kuku ge. Womeɖo ŋu nuɖuɖu tsi o. Aha. Ta godidi ma enye ŋu ɖo le nyɔnu. Enye ŋu ɖo le nyɔnu. Nenye be nyɔnu mi kple nyɔnu miedo go fia, nyɔnu srɔ̃tɔ yi ke go didi ma le gɔme ne be aha kpa sese kpli ne do ashi ɖa koa, wo wɔ ge ne wo be ke ɖo dzi be ya ne mɔe ko ne he go de afia le ko ne tsui ɖe mo ne wole koa, wo ŋutɔ koe mɔdzi ge to ga. Wo wɔ do me gble kekeke. Wo ŋutɔ koe shi ge. Aha. Nenema wòle ma. Nenema ke nenye be nyɔnu ma dzi vi ye godidi ma le egɔme ɖe egodi ma nya ge nyuie fain ako ɖevia abla ɖe eme. Ne bli ɖe eme awɔ ge be gbɔgbɔ ɖeke mekpo mɔ ate ɖe nenem ƒe via ŋu. Memewo ke nɔ yame nɔ vi vi vi vi wo dometɔ ɖeke mekpo mɔ ate ɖe ɖevia ŋu. Ɖe ŋɖo ma yi ke ema fia be eɖo ŋu ɖevia Eɖo ŋu ɖevia. Yi nye ma. Yata godi ma enye godi vevi aɖe yi ke ehiã be wòanɔ esanuwo me. Bubu hã nye be nyɔnu ezi geɖe ne wo na ne wo ŋu ne nyɔnu, nyɔnu la le gbegbe be taflatse, nyɔnu la le gbegbe be meɖi aƒodo. Woawɔ wò nusiaŋu nàƒle ʋu nàtsɔ ƒe ɖe nyɔnu, gake ne dzre dzɔ ɖe mia dome Eyi meɖe wò kpa ŋkee wɔ nem kpɔ. Ŋkee wɔ nem, eyi meɖe wò ŋkee wɔ nem kpɔ. Menem kɔba vi hã kpɔ o. Tɔŋui teti hã meƒli nam kpɔ o. Nu ma tae le egbe mea, maɖo woƒe Lisa tɔŋui le eme, eye kɔin, 50 pesewas kɔin, ele eme, ne mele emea, edzi gada ɖe teƒe. kple susu be nyɔnu ma makpɔ gome ma aƒo nu ado ɖe srɔ̃ gbɔ le ŋudzɔgbe o. Nenema wòle ma. Aha. Ale be ne woyi vɛ kpo nua vɔ, ye enuawo wode le ɖoɖoa ŋu koa, ke na be ŋutsua axo ɣe. Le go ma mea, nu gbãtɔ yi ke woawɔ ge nye be, me yiwo ke ve esrɔ̃ɖeƒea, ele be woagblɔ be, Ŋu ya ƒle ƒe yewova, yewo be yewoakpɔ ŋu eŋuti. Ye woyina nyɔnua kplɔ ge akɔ vɛ. Ye woyina nyɔnua kplɔ ge vɛ. Aha. Ko ke nyɔnua, lekee, nu ye me, ame yewo vae. Woko nui vɛ, woko nui vɛ be e yewo kple wo yewoa zu srɔ̃ kple srɔ̃ leke wo le gbɔwui. Ke nyɔnua ede mo to, ŋm me xɔe. Exɔe. Ke yewo be ye xɔe ne ma, me ŋutsɔ ga gblɔ be ye xɔe kɔ hanye ye mɔlo, ele be dzilawo nenye be exɔ nui vava, ke ne ye wɔ be ye da asi agba me. Ke gege ɖe xɔ me ava kɔ ahatukpa ɖeka le ahawo dome ava bɔbɔ kɔ de asi ne fofoa be ŋutsua ye be yeaɖea eƒe tabiahaa wòkɔ vea, ya tae ɖe nɛ be, ẽ, yelɔ̃ be yeaɖe ale ƒe ŋutsu ya yɔ he ahae kɔ kpe ɖe wo me dzi. Nenye be vifofo nya xɔ ha, vifofo lɔ̃ xɔ ha kɔ, evɔ. Èzu srɔ̃tɔ vɔ ema. Èzu srɔ̃tɔ. Ɖoɖo ma tae womebia nyɔnu ta zi evewo ɖo. Elabe zi nenie woana aha xɔ ge? Ne ame ye koe vɛ, naxɔe be yeda asi ɖe edzi. Me ye nakoe vɛ, naxɔe be yeda asi ɖe edzi. Woa nɔ asi da ɖe. Akra gaga dze eble lɔxo ɖo to ve. Nenema wòle ema. Nenemae. Koa ne ewɔ nenema koa, ezu srɔ̃tɔ. Yata sɔhɛwo wa le ŋku ɖe nu ye ŋu. Wa nye li wo zɔe ne wo ƒe srɔɖeɖo me na dza eye wa dze abe anya ne akpe. Akpe tɔgbi afima axɔ yɔyɔ la wo ɖe ka dzi. Ame aɖe biabia be ne wo bia mi be aleke mi vae, nuɖoɖo aɖe ɖo li nɛa? Ee.
Nuɖoɖo li enye be ee, yewo me va ɖe vɔ dzi o. Yɔ ɖagbe sɔ koe. Enuae nye be yewo vi va na yewo nya be yekpɔ seƒoƒo aɖe le aƒea me. Edze ye ŋu. Ko le eyame ame tsitsi aɖee ŋu ƒom ɖe ŋutsua ŋu. Ee. Ok.
Menye srɔ̃tɔe ŋu eƒo golo. Mm. Mea le ŋgɔ. Egbe- Gbemagbe srɔ̃tɔ zu mumu. Ah, okay.
Ya zu mo.
Ke nukpɔƒe ko ya yi. Nukpɔƒe. Le ya woawɔ akpa kaba. Ya ko lalam wole.
Gadewo ƒoƒoa be gadra ɖaƒoa ya ko lalam ya le. Mm. Ezu mumu. Metsitsia le ŋgɔ ye ƒe dɔdashi ma. Eye nenye be woxɔ nuwo vɔ, wo nyɔnua lege ade asi na ametsitsia wòakɔ ne eh, ŋutsu srɔ̃ɖela. Ne wolé ga de asi ne wolie de asi nɛa, wogblɔ ge be nelé ŋku ɖe eŋu. Nyɔnua netrɔ nɔ wo kpɔ. Nyɔnua netrɔ. Nyɔnua nanɔ tɔtrɔm tegble tegble tegble tegble tegble. Wobe hɛ. Eyi netrɔe kpɔ ɖe abi le ŋu nekpɔ. Ekpɔ bi le ŋua? Kpɔtsɔtsɔ ɖe le ŋua? Miana be ao. Nenye be wò be ao a? Aha, lea wò lea, wò ŋutɔ kpɔe hafi mi kɔ machine de enu. Eya ta mi me dzi be etsɔe ŋtsɔ abi ne dze ŋu. Le go ma me ko nanya be wò se dem ne ŋutsua ɖe ame ƒoƒo ta. Wò se dem ne ŋutsua yi nye ŋui ma. Kɔ wo le nyɔnua da shi ne amea le ŋgɔgbe, wò kɔ da shi ne esrɔ ɖe la. ke wonɔ anyi, yi ke wɔe be ne nya aɖe dzɔ ɖe wo domea, mema yi ke wode nyɔnu asi na ya tu ge wole. Yee nye ame gbãtɔwo tutu ge. Be nu yi wɔm be viwo le. Nyɔnu ya míeda asi nɔ nekɔ ne viwoa, agbe yi nɔ me wòle. Nu ke nya tso ŋu. aha ne be dɔ gã ta wo ha le be anɔ ƒo ne viwa numae na be metsitsiwo gblɔna be esrɔƒe nya meɖo aƒe o hafi srɔƒe nya naɖo aƒe ko na be eglo esrɔtɔwo wɔ wo glo hafi ɔdo ɖe nyɔnuvi dzilawo gbɔ akpe akpetɔ bi kokoko biabia la si nye never um, Zi geɖe ne meyi ɖe esrɔ̃ɖeƒewo yi e esrɔ̃ɖeƒewo e enuteƒe yiwo mekpɔna egblɔ geɖe ye nye be woana be nyɔnua naɖo koto atrɔ to me be lé ŋku ɖe eŋu ye ƒe afi yi hã ɖe ele alea alea wogblɔ nɛ ŋu ava wu ŋu be eyi nekpɔa abi aɖeke mele enu o ɖe susu ma ta yewo medzi abi aɖeke hã le enu le etsɔ megbe o. Evɔ nyɔnu ɖekɔ nyɔnu ƒoamewo li. Ɖeko womegblɔna be ŋutsue netrɔ to me ne nyɔnue nakpɔ ɖa o. Vɔ ne ege ɖe srɔ̃ ƒe aɖewo me fia, ŋutsu li kpoo, nyɔnua ate ŋu ƒo tome nɛ faa. Ke le go ya mea, ɖe míagblɔ be ŋutsua ƒe ƒometɔwoea, wo viwo, wo vi ŋutsuvia ƒe dedienɔnɔa, ɖe mele ne woawɔe vevie oa? Wo viwo ƒe dedienɔnɔ ehiã na wo. Okay. Gbã, mekee nye aƒea tɔ? Daddy. Mekee ɖua aƒea dzi? Daddy. Fine. Nu kae dzɔdzɔ ge kɔa yi nye ŋutsua me zizi ge kpi? Nyɔnu nava zi tome ne kpa yi. Ee, ne ƒo tome ne ma nye me ŋke golo. Nye me ƒo go. Tɔe ko nye be, ee, agba yi me nya tsɔ go ɖe, tsi hene tsi gbɔ. Me ɖo dzi le wo gbɔ. Ebe na ɖo dzi le wo gbɔ ŋmake. Agbe yi ye via via nɔi. Nenye be wɔna ma wòwɔ ne nye hã mebe matɔe akpi nɛ ɖe, nu kae miebu be adzɔ ge? Gbe ma gbea, ɖe miebe malé ŋku ɖe eŋu be abi le eŋua? Nui le eŋua? Melé ŋku ɖe eŋu abi mele eŋu o. Afɔ ye wòva ɖe. Nya kae le mia si? Aha. Ne wogblɔe ʋua, kpa ɖo ne wogblɔea, oh. Wolé ŋku ɖe eŋu ahe to na nyɔnua. Elabe àte ŋu anɔ ƒemefi anɔ ʋli aɖe sem kaka nàyi mo do ge ɖa alo ayi nane sem ƒe akpɔ ge be nyɔnu edo nika do awu ɖe edzi elé srɔ̃ ƒe awu ɖe ve nɛ ale be ɖeko aƒoe gba ɖeko yewu ge yi ke fia be mía nyɔnu aɖewo míata nɔ eku tram ɖe ŋutsuwo ŋu be kokoko eɖe nenye ƒo ge. Ŋutsu dzɔdzɔme aɖewo li yi ke wofa tso dzɔdzɔmea kakaka wodzi gidigidi o ta eɖewo ɖeko wodena asi kotoku me nyɔnua nanɔ ŋiŋlia tsom ŋu anɔ tsom ŋu gake at di ɛnd ɔf de dia wo havi aɖewo te nɔ wo kum be eli srɔ̃wo ƒom ta nenye be.
Naneke megblẽ nu o. Nenye be wòle nenema. Tɔwoe nye be, zi geɖe nu yi míewɔna nye be, ne ège ɖe aƒea me le yi ke nɔnɔmea èle koa, kɔ wò wu da ɖe abɔ ta nàdo go le aƒea me. Wò ŋutsua, do le aƒea me. Nànya be aƒea me adzo ʋu ge. Ta do. Ne edzo ʋu kaka nàgbɔ koa, yewo dzi fa. Elabe enya yi ke ge ɖe to me ɖee, ye, ye tsɔ, ye, ye tsɔ e, e, nya ne dzi. Ne ge ɖe toa me kɔa, edzi koe ne nka etoa kɔ ekoe ne dzi eye dzi nya exɔe ne makɔ ekoe na asi. Vɔ ne da asi ya le nuwa wo gbɔna fɔ bubu atsɔ gena. Ne gblɔ be ye ƒo tome ne gba hã wo mexɔ gena o. Wo mexɔ gena o. tatɔe nye be ee ne ege ɖe aƒea me leke nɔnɔmea le kɔ away bus mm. wowɔ kɔ abe ɖuɖɔɖɔ ƒe nane ko wide dodge zi geɖe nui dzɔna be nyɔnu kple ŋutsu wonɔ nya ʋli anɔ nya ŋu ɖom ne wo nɔewo le atsitre ye hena numo vɛ nye nye manyi nɔ ge ne gblɔ nya nye meŋu ɖo ge nye me tsitre nɔ ge anɔ nya ŋu ɖom na wo Ne eko nya vɛ, mekpɔ be, mm, enya ne kɔ fifia, eko nane gbɔ ne kɔ. Meko nya wu da ɖe abɔta kɔ. Mewɔ be ɖɔɖɔ ƒe me ne ko. Why dodge? Medzo. Medzo. Na ebe metsi kpo. Ela be, kokoko alekeke ama fa ʋu hã. Nenye be, eva wu tsɔtsɔ ne dzi kɔ, etsɔ gana ashi. Mm.
Evɔ nyɔnu la ale gbegbe. Ne ya ŋuwo ʋu kekeke kaka wo ŋutsu na da shi kɔ. Ebububububui, ewu mlo, ewu mlo, ewu mlo, mi xɔ ne mlo, mi xɔ ne mlo, mi xɔ ne, mi xɔ ne, ewu, ewu, ewu, ano mlimlim anyigba. Gaʋu mama wo ŋutsu ɖe ko la tɔ va no kpɔ ŋdu. Wala na ya be ye ge dze game. Nigeria movie at me. Na ya be ye ge dze game. Mm. Yeta ne kpɔ be nɔnɔmawo me nyomo kɔ do la fa me. kpoo nàva edzi nɔƒe aɖe nanɔ. Mm.
Kokoko biabia le gbɔnye nu tɔgbi. Egblɔ be srɔ̃ ƒe nya mede aƒe o. Yes. Now, nenye be Azaro va bia ta nye alo Azaro da ƒe me nam le goe amea kokoko ame tsitsi ɖeka eve alo Azaro kplɔ ge ɖo hafi wòada ƒe me na mee ɖeka yi ge o. Mm. Eh, ne menye esrɔ̃ɖeɖe ƒe kɔnue wowɔ le ɣemaɣi me o hã Meka ɖe edzi be ame tsitsiwo le nye aƒe me loo alo dzinyelawo woate ŋu anɔ anyi ayɔ azaro abe wo vi ene yi ke woanɔ dzeɖoɖo aɖe me. Nao nenye be azaro wɔ nane ɖe ŋunye yi ke e nye kple mi mete ŋu gblɔe se me o ye ame tsitsi yiwo nexɔ aha kplɔe ɖo wova ƒo ŋɔ namea, mekɔ nya na wo. gake womete ŋu wɔ ɖoɖoɖo aɖeke tso nya ma ŋu o yi ke nya ma nɔ anyi e e ehe vevesese vɛ nam ʋuu. Mebu ta me togbɔ be nyemehe nya aɖeke kpli wo alo wɔ tukaɖa kpli wo hã. Eyi wonye be nua ɖe wòte ɖe dzinye hafi megblɔe na eƒe ame tsitsia mete ŋu wɔ dɔ aɖeke tso eŋu o ta ewɔe be seselelãme yi ke le asinye na Lazaro hã edzi eɖiɖi ekpɔtɔ. ko ne wo ame yiwo katã ko te dze agbagba va be yewoava ƒo ʋɔ ne eme o, ava bia ta nye o. Ewɔ be lɔlɔ̃ ma edzie ɖe kpɔtɔ vɔ ne be srɔ̃ ƒe nya meda ƒe me o ɖe, mekee se ge ne nye ya? Fine. Ne eme be srɔ̃ ƒe nya meda ƒe oa, ee, ne wu tsɔtsɔk o, ɖe wokɔe ne ʒɔ. Susu ma tae nèko nya na ame yiwo ke le ŋgɔ nɛ va ɖe woa, nèko nya na wo. That's the first step. eyi mi kpli miete ŋu gblɔe o. Gɔmesese vɛ wokɔ. The next step, efɔe nàɖee nye be, meyawo le ŋgɔ va ɖe wòa? Ele be nàko nya no. Ne wome wò me dɔ oa, wɔ woƒe dɔdeasi mawɔmawɔ ye wɔ ge be nàko nya yi ne dziwòlawo. Gaƒoƒo ma me ame aɖeke megafɔ bu go o. Wɔ ame yiwo ke va bia tɔ woƒe dɔdeasi mawɔmawɔ. yi ke nèko nya ne womete ŋu wò naneke tso eŋua, the next step ye be nàko nya yi ne dzo le wo. Woado gbe. Ko vɔ. Ta nui gblɔ mi le be srɔ̃ ƒe nya me da ƒe nye be e ne ɖoɖɔ esrɔ̃ ɖɔ ha le du dzi vɛ gblɔ na da o kple wofo. E Ne srɔ̃ eyi gbɔdome megbɔ hã, eƒu du va gblɔ ne dawo kple fofowo be nui koe ye srɔ̃ ne ya gbɔdome megagbɔgbɔ kabakaba o. Ee, enya li ma, nu ma gblɔ mi le be meda ƒo. Ee. Ne srɔ̃wo va kplɔ va da ɖi, ye megadzi wo kpɔ me. Ame gbãtɔ yiwo kɔ si nye Edzilawo, alo ame yiwo ke le ŋgɔ va eɖe woa, wowoe nye ame gbãtɔ wa si be ee dzikpɔkpɔ me edzi yim o. Ne woyɔe ne woabie nu yi ta dzikpɔkpɔ me edzi yim o na wòa, ko ŋtsi. Ne mete ŋui ɔ, hafi nèzɔ ɖe ge, ne womete ŋui o, wò nya me dɔ, hafi nèzɔ ɖe ge age ɖe dziwòlawo dzi. Ii, mètso ge direct kɔ ayi dziwòlawo gbɔ be ee nu yi ko mìase o ɖe, nyitsɔ nye ŋutɔe ƒle bli hafi etu lo. Mètui eɖa kple nɛ o, wòva xatsa ɖe ŋuwò ɖu ʋia.

Meku me mabia dada aɖeke tɔgbi gbɔ. Ye nye be egblɔ be ne zu be ekpo nyɔnua ye wòɖe srɔ̃ hafi ne va do goe ye be yi kple yewo srɔ̃ yewo kpa vɔ ke womewɔ gbegbe o. Vɔ nyɔnua enye bɔnuwɔn vɔ ke ŋutsua mehe da aƒeme nɛ o ɖee. Leke Akpa male ɖo hã hafi gbegbe nava. Akpe. Ne nava dze ŋkui.
Ahiã bu ga maɖo ne srɔ̃wò bu naɖo ga. Eye wòle nema. Ya nyɔnuvi dzilawo ƒe gbɔnɔe ko le kpɔdomie fofoa dzi. Elabe meda aƒe me nɛ o. Menya, menya dzilawo ɖe. Anɔ wo kpɔm gake menye dzilawo. Nenema wòle ema. Gaʋua ma, meka leke meka sabago yina be neva bu fe nɛ. Eye maɖeke meva bie ta o. Meka sabago wòle be neva bu fe nɛ. Aha. Ya ta nyɔnua ŋutɔ do ɖokui agba nae le gɔmedzedzea me. Ta wò ŋutsu yi ke va kpɔea, ate ŋu aɖi. Eye ne ɖia, ele be nàvae bie ta, elabe ame aɖeke mebie ta do ŋgɔ o. Nenema wòle. Hmm.
Nɔvi aɖe le afi, wezɔ. Okay. Wezɔ.
Ago. Ame.
Kplɔm de Jesu ta ɖeʋu. Mieli kpli o.
Mena agbɛndi tɔgbi kple dɔwɔƒa katã. Miexoe.
Wezɔ. Yo.
Ɛɛ, va biabia vevi aɖe mabia tɔgbi. Ene bia eɖeme ya pepe vɔ medzi be maga abia ɖe nɔ ɖeme na ye nye be. Mm. Taflatsi etso nya ne ŋutsua ƒomeawo ke va sa xɔmea, gake womete ŋu wɔ nya me dɔ o, alo ame tsitsia mete ŋu wɔ nya me dɔ o. Ke nenye be ƒomea ke va afi ma ɖe ate ŋu wɔ nya me dɔ ɖe, wogahiã be enya nagayi ɖe eh, nyɔnua tɔ kple nɔwo gbɔa, biabia ye tɔgbi neɖo nya ma ŋu na. Akpe.
Nenye be ame aɖe le ŋutsuƒomea me te ŋu nya ame dɔ kɔ, edzi fa ge ne nyɔnuae. Nuka wɔ ge wògayi na? Yi nye nya ame dɔ wɔwɔ. Eyi wònya wò ma, nya ame dɔ kɔ. Ema fia be efe dzi ne nyɔnua. Nyɔnua se nyaa gɔme ye Ame wodze dze be fa wògayi ta ɖe megayi dzilawo dzilawo gbɔ yi gbɔ. gava yi gli o. Megadzi le wo gbɔ yi o. Gake nenye be Ŋutsu ƒomeawo zi kpi wometso ɖeke le nya yɔ nekɔ nyɔnua kɔ na wo me o. Womewo nya medɔ wa. Ŋusẽ le nyɔnua si be wòakɔ nya kɔ yi na eda- edzilawo. Nenemae. Eme kɔ. 0550013423. Wisdom. Eo, ago. Ame.
Ŋudzo gbe na tɔgbui. Míexɔe.
Ye, ye ŋu maɖe mena ŋutsu kɔ. Mm. Ŋkɔ nye Emmanuel Ɔyɔn tso Zemua Casino. Nyebabia ɖeka makɔ nɔ tɔgbuie be le kpɔɖeŋu me ne ƒo nyɔnu aɖe ye ne be yeaɖe ele church tem lo alo ele dekɔnugbea aɖe me be dekɔnugbea me tɔ le wòdze be nàɖo akplagba be yeƒo hamevi ɖe ɖe aɖe lo alo church habɔbɔe amewo la Yo do na da akla ba sia va yi ɖe dzila wo gbɔa. Mm. Eme tɔ bia dɔ kuma dzi ŋuti na. Ame fo afi na dzua e, eme ne kɔ dekɔnu a tsɔtsi hã dekɔnui. Ee. Eya ta me dzi be manya ne nyɔnua le trɔgbe me loo, muslimie loo. Ee. Ee. Ne be Etrɔ gbe me. Aha, Okay. Le okay.
kpɔɖeŋu me, Okay. le kpɔɖeŋu me, ɛ, dekɔnu a abe tsɛtsi gble me. Egale na ɛ trɔ gble me. akpa ba kaka bia me ɖe. Okay.
Ndi ta me da bia me kple wɔ ma de wo ni problem me to wo shi ne ra me di be ha fi na ko nyo na de ara. A je me na ba ya yo gbo gba. A ta yi re vi di la wo gbo. E ma bia ba de ala ko a ko ni ba je na. Na kpo nyo ma subo subo yi mo le na yi ra fi ma fi a va ji la wo gbo. Ah, ok.
Akpe.
Ema nye enye vodada.
Vodada gãtɔe nye ma. Etrɔ etrɔ ɖe sia ɖe yi ke subɔ me la, etrɔ medzi vi o. Subɔsubɔ dzi vi.
Ame ame ŋutsu kple nyɔnu aɖe dzi via hafi ɖevia va yi ge ɖe trɔgble me. Mm. Nenema kee ŋutsu kple nyɔnua dzi vi hafi wova ge ɖe tsɔtsi me. Yata ne ekpɔ nyɔnua ɖe be yeaɖea, teƒe gbãtɔ yi na aɖo tae nye dzilawo gbɔ. Dzilawo gbɔ. Ne yi dzilawo gbɔ, wobe mɔ le ŋua hafi netɔtrɔ ga ve sɔlihatɔwo gbɔ be nyɔnu ye kpɔ be yeaɖee. Ke wona mi nuxɔxlɔ. yi ke míegblɔna be counseling, mm. wona mi nuxɔxlɔ. Manye ŋu be nàyi tsɔtsia gbã alo nàyi hunɔ gbɔ gbã hafi ava yi ɖe dzi lɔ gbɔ. Hunɔ medzi vi o, hunɔ mm. menye via wònye o. Agbasa ko le ni. Gbasa ko le ni.
Nenema ke ɛ ɛ nu ya tsɔtsia hã ɖevi ma hadzi hã me ko le alo misa subɔvi ko nye. Maɖee dzi hafi wòva dɔmewo wɔm. Ta mema yi wòle be wòase nya do ŋgɔ mm. akpe. Mekɔ.
Nɔvi aɖe le afi wezɔ. Hello. Ne yɔdo yeah. go maxɔ ɖe aƒea me na nyiba ne tɔgbi hafi biabia yi le asi wa na bia ne ɖe hello mo ɖe gaɖa le ka dzi wanye vevesese nu nɔvi aɖe le afi wezɔ. Ago.
Amen. Ɛɛ eh, sista kiri wɛrɛ kuma do gbe. Mie hoe. Tsi ne tɔgbi ne be ete tsi ne nɔ gbe. Teka na vu ɖe. Amen.
Akpe.
Eh, bɔlɔ no vie kpe nye ya yɔyɔm. Ne dzi mele asho na de geɖe wo dzi. Nele mɔle ma. Ore kuma dzi ma bie tɔgbi be. Tɔgbi gbonya ɖe be mu bia nyɔnu ta zi eve. Yes.
Ke ne nye be ame aɖe bie nyɔnua ta. Ɖewoe ke wonya va wonya bie nyɔnua ta kɔa. Wodzi vi hɛn menya fi si wohe ɖevia ɖe go le o. Kaka ɖevi dza zɔli menye ŋkɔ le ɖevia ŋu o. Kaka wo wo wote kpɔ ege ɖe ŋutsu ƒomeawo dzi ko enye ke ko ma woƒe ɖewo gblɔ dzi be ege yi do va kɔ ɖe srɔ̃e. Ta yewo si gbɔ. Up to now, magadi yim kokoko. Evɔ tsitsiawo do ɖe be gbese menɔ ŋu vo. Nenye be ɖe ŋutsu aɖe kpɔ mama be yeaɖe, ɖe woawɔ se ne klẽa? Wònye be enye ŋutsua ƒe didi be yeagblẽ nyɔnua da ɖi ko dzimakpɔmakpɔe wòahamɔ yi be ŋkɔ me. Di alesi wɔ kpea me wɔ dzi hã akpe. Akpe.
Meda akpe ɖe wò biabia ta. Nyɔnua ha dɔme sena hakua tsi oke eye ƒoɖiɖie sɔna hafi ŋko sɔna. Nenye be ŋutsua ko nyɔnua gblẽ ɖi medzi kpɔm o ye wònye be e, ŋutsua eda aƒe me ne nyɔnua, ele be nyɔnu ma nayɔ ŋutsua ɖe ŋutsua dzilawo gbɔ. Wo womewɔ ame dɔ o. Wòva yɔe ɖe fofoa e, nyɔnuvia dzilawo gbɔ. Ŋutsuvia dze aglã. Womete ŋu wɔ ame dɔ o. Ye ame aɖe be yeaɖia, ele be nyɔnuvi ma na na woawo wòse ɖe klẽ elabe eɖi le dekɔnu ŋu, ele be woaklẽ wo dome. Togbɔ be medzi kpɔm o wòli, eƒe tɔe nye aƒe nɛ nye hã, ŋutsu ma srɔ̃ ko wònye. Ŋutsu ma ƒe ŋkɔ le ŋu. Adela ŋkɔ mevɔna le ade, Adela ŋkɔ mevɔna le Adela ŋu o. Adela ŋkɔ mevɔna le Adela ŋu o. Ŋutsu ma srɔ̃ ko wònye. Le susu ma ta, ele be se yewo nya bie tae ko, ele be se nakle wo dome hafi nahiã eye dze ge wòadze ahiã eye akpe.

Vɔn me gbɔ va nya bo me yo ni. Eh emɔ emɔ re la yo yo ma ta gbe be yo kle yo kle yo ni na sa akpe.
Ya akpe. Eh enua ko nye be awu yibɔ dze na oda. Nɔnɔmee me nèle ame yi ƒomevi nènyea? Ŋutsua, ŋutsu o, nyɔnu aɖe yi ke mi kpli miezɔzɔma, ele be nàkɔ ɖokuiwò ŋuti nɛ. Ne trɔ̃subɔlae nènyea, na nyɔnua nanya be trɔ̃subɔlae nye. Ne Kristotɔe nènyea, na nyɔnua nanya be Kristotɔe nye. Kristo ha yi mee li. Nenema kee nye nyɔnua hã. Ele be wòana ŋutsua nanya be, ẽ, etrɔ̃yi subɔ mee li. Ẽ, ẽ, ẽ, ẽ, ẽ, ẽ, ẽ, ẽ, ẽ, nui, Kristo ha yi mee li. ke miezɔ. Gake nenye be ewò ŋutɔ nètso ŋue me na nyɔnua nya o, ema fia be wò ŋutɔe alakpatɔ gbãtɔe nènye le xexea me. Nyateƒe mele gbɔwò o. Nyateƒe mele wò ŋutɔ gbɔ o. Nenemae nèhlɔ̃ ge ɖe etu me ne nyɔnua le gowo katã mee ma. meŋu me ɖe ge nɛ o ta nyɔnua kpo mɔ awɔ asene kla ɖe ŋu ɖe wò nyateƒe matomato dzi. Akpe. Hmm. Agblɔ hã be eh, ŋsẽ ɖoa nɔ nyɔnu si be eh, nukɔ yi eh, ewo kple dzi vi ŋkɔ yi ŋlɔm ɖevia lɔ ŋkɔ yi ɖevia tɔtɔ ma nyɔnua na gblɔ be yekoe ɖo yi ɖeka ye dzi yeɖokui dzi be yeave trɔ ŋkɔ ne ɖevia.
Netro ŋkɔ ɖe ko netro hlɔ hã ne. Ŋusẽ aɖeke mele nyɔnua si be wòatro ŋkɔ ne. Mm. Elabe hlɔ le ɖevia ŋu. Ŋutsu yi do fua ƒe hlɔe le ɖevia ŋu. Yata mekpɔ mɔ atro ŋkɔ ne ɖevia o. Le ŋutsua megbe o. Ke ŋutsua ƒe didzie wòanye be yeatro ŋkɔ ne ɖevia. Nenem wòle ma. Ne nyɔnua ɖeka eɖe nenem ƒe afɔ, eɖe afɔ gbegblẽ. Mele seŋu. Mm.

me nyɔ ŋua ɖe dzi vɔ me da asi ɖe edzi o. Asi efu va dze dzime to. Gake wònye wo me da asi ɖe edzi ta ne va kpɔ ha kɔkɔ yi. Ezɔ huma zi gbe ɖe ta ta kuku ɖe ɖa esi va xɔ da ɖi. Ko be yewo yɔ ge ta ke yɔ mu wo ɖe. Emegbe va dzi via vɔ. Wòva le gbɔ vɔ dzi va dzi vɔ. Mía fia gbɔ vɔ mía fia gbɔ va ha ma wo me. Edzɔ mía ku ta mí kpe ɖe yewo dzi. Akpɔ nye gbedza anyi. Ah, fonye biabia tsi gbɔwo lo. Oh, sorry. Nɔvi aɖe le afi. Ade. Ama. Ah, me kuku me yɔyɔ ntsi afɔ. Okay. Ŋkɔ nye Bible.
Okay.
Me ku eh adzɔ kata mi do sia. Edzɔ dzina be me dzi wa biabia biabia ɖe afi bi la fa ma. ku ɖe esrɔ ƒe akpa dzi wa eko menya be tɔ ti akpa magba ti me va te ɖe nye dzi o
ɖe ɖe wonyo be ŋutsuvi kple nyɔnuvi anɔ zɔmi ye ŋutsuvia wa do fún nyɔnuvia ye nyɔnuvia dzi lɔ naxɔ eku ɖe gbe ƒe ha ne nana ƒe ŋutsuvia be ya awɔ nɔki ne ŋutsuvia ne ya wɔ nɔki ne nyɔnuvia ne woagbe be menɔ kplɔ goa. Gake vɔ to ma dzia, ɖevia efofoa be ya xɔ agreement ya le ŋmɔ katã ne ne be duvia ŋmɔ katã ya wɔ nɔki ne nyɔnuvia xɔ agbea. Ele se ame gbadza ve gbãtɔe ma evelia nye be eh, ne miakpe nyɔnuvia meyi le fuma be gaƒoƒo me gbɔ. Vɔ afua va gbã. Ɖe wòzã be Nene eƒe dzilawo na abe ɖevia ewoe akɔ nɔ eƒe zazɔ dzi kpɔm ma, yi ke ne be yeawɔ nɔti nɛ, yi ke wo ŋutɔ ne be yeawɔ nɔti ne ɖevia gaƒoƒo ma wogbe. Vɔ alo gazã wɔ be ewoe anɔ dɔ me gakɔ nɛ ne ta ɖuia ewoe akplɔe yi kɔdzi. Yi ke fia be dɔsrɔ̃vie ŋutsua vɛ tsaka kple mee ma. Ya ya.
Very good tɔgbui.
Alo zã. Akpe tɔ tɔ maɖo ŋu no. Tɔ maɖo ŋu no. Gbã. Ne èdzi vi ne nyɔnuwo megaƒo ʋɔ o, ʋɔƒoƒoawo kɔ gakpe ɖe tabiaŋuwo ŋu o. Nava wɔ zi ɖeka. Ne èdzi vi ne nyɔnua, hmm. nyɔnu aɖe mi kpli mi zɔzɔm. Ye ɖewo mahiã ne wòdzi vi na o. Ne wò ŋutsua, megayina ʋɔ ƒo ge o. Tɔwòe nye be list ya ke xɔ nàxɔ list nàva bie nyɔnua ta. Le nyɔnua ta biabia mea, ʋɔ ƒo ha kple nu ya katã woƒo ge ɖe wo nɔewo me nàxe ɖekae. Womegama ge nàva aƒo ʋɔa atrɔ gbɔ hafi ava bie nyɔnua ta o. Wò yi katã ƒo ƒo ge yi katã nà awɔ zi ɖeka. Nenema wòle ema. Eye nenye be nyɔnuvi aɖe dɔ srɔ̃m ye wòe nèdze agbagba kaka

ya menye srɔ̃ ŋu wònyo efe na be nyɔnua fail agreement ele be naxii edɔfialawo bu ge no tsitsitsi naxe ne mexia woakplɔ yi ʋɔnue nene mɔlɛ ma ne mexia woakplɔ yi ʋɔnue ema mefia be ne exe agreement failing kɔ eɖe nyɔnu meɖe nyɔnu egble dɔ me ne nyɔnua yo fe ma nexe egble dɔ me ne nyɔnua

nɔvi aɖe le afi wezɔ
Hello.
afi amewo ɖena hello ne yɔ do ago maxɔ ɖe aƒea me nanyi ba ne tɔgbi biabia yi le asi wa nabia nɔvi aɖe le afi Ago.
Ago. Amen. Aho. Mo kuma ni bana kozi. ame ɖeka ɖo yɔ nɔvia ŋu aƒe ma Ao.
Ame ɖe ƒe nye. Ok. Ame ɖe kuku ŋkɔ nye nye Benin me yɔm tso Dohia. Ok.
Dohia.
Ekuma be mabia se be ke nenye be ŋutsu aɖe dzi zi ne nyɔnu ɖe ye mebie nyɔnu ta medi hã o. Kanya ka nyɔnu va to megbe megava li. Ye nyɔnu ƒometɔ va kplɔ ɖevia ɖi. Wo yɔtro ŋkɔ ne ɖevia ye woatia tro sa ne ma.
Ne wotro sa nɛ ne woatsɔ hlɔ trɔ nɛ. Eyi wòle eyi wòle ŋutsu gbɔ mevi dzim ne ŋutsua. Fi ke dzilawo yi. Nui lie nye be ee ele be woyɔ ŋutsu ma wòava ɖe nyɔnua le agba nu. Ele be woyɔ ŋutsua wòava ɖe nyɔnua le agba nu hafi woaɖi. Nuyiwo katã nye ta biam. Ya kplɔ ame aɖewo vi da ɖi ko he etotom abe de ene he vi dzim nɛ. Totom abe de ene he vi dzim nɛ. Yi ke mebia ta o. Ko nyɔnu ma he zu kuku la ku kɔ. Ele be wòava abia ta le agba nu hafi woaɖi. Nenem wòle ma.
Ago. Eh, mega boke tsɔ apla o virus. Okay.
Eh, ah, me kuku ma bia ma bia bia bia ke eh te tɔgbi do nye nyam vɔ nya ŋutsu do ne ma nya me gere me ne mu. Okay. Bubɔ bia.
Ah, mi keta me nya me gere me ne mu a. akpa ɖoa mo xɔe pɛpɛpɛ la be ne ame ɖe dɔ srɔ̃ do fu ya fail of agreement ya ye madama eme constant ɛsɛ wɔna xi efifia mi gbɔ va evi fofo kple vi nɔ gbɔ ɖeke ame ɖe ya do fu mia vi yi ke efua agble alo memana be ya wɔnɔ ki ne mia vi miagbe. Vɔa tɔgbui gblɔ le eƒe nya me be, Ɛɛ, ne ewɔ abe yeawɔ nɔki ma, woawɔ woa kple tabiabia nu sia nu ɖe dzu. Fifia yi ke game li zi ɖeka nàwɔ nane ƒe nu mɔ, nàɖe asi be ye kple nyɔnuvia yeolivɔ, nanɔ, ɔɔ, nanɔ ga zã ɖe ta kakakakaka. Ŋkeke ɖeka nyɔnuvi, ŋutsuvi ɖe ava kɔ ega ɖe alo nya ɖe abli akɔ fu adoe ke alo akɔ naɖe awɔe. Nya ka yava bia ɖevi ma ƒometɔ yi ke mɔ nɔki nɔ? Mɔ naneke fia ne etsi tegbea? Ne mi ɖo hɔn ma fi ɖe wa bia be nuke fia be ɖeke ɖekea? Nya ka me ya gblɔ? Nya ka wɔ ya gblɔ? Nya ka me ɖe gbɔgblɔ ge? Vɔa ne ame nene ƒe mama wɔ nɔki na ne wova ɖo fi ɖe o mi bia evi fofoa kple vinɔa be ɖe nye meva wɔ nɔki na woa? Nye kple nye wo ƒometɔ ye meva wɔ nɔki na woa? Wo ya gblɔ e alo ao. Ɔ me ga ɖo dza kɔ na ve o me ŋu ɖo ge nɔ.
Ta
nu gbãtɔe nye be efu menɔ ame si wowɔ nɔki. That's number one. Efu menɔ ame si wowɔ nɔki o. Yeta le míaʋewo ƒe kɔnyinyi ŋua, womebia nyɔnu ta yi ke fu le si o. Ne fu le nyɔnua si ko, wometa bia go. Ke efu gbeƒã na vɛ ɖe. Eye efu gbeƒã ɖeɖea menye srɔ̃ɖeɖee wònye o.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

fie bɔ ya yɔyɔ ŋuti deve go mm. Maze mɔ kɔkɔ do gbe tɔgbi. Mm. Eh, va dzi ma bi tɔgbi be ne nye va ama le dɔ me. Zɔgbe vri ko zɔgbe nyi tɔ de via nte stra ke de refi dɔ me. Hafi ne va kui. Mm. Ye mi kui lo ha so di full agreement ga le nyama nti. Eh, full ye nyi be me dzi ma de ku ko bi tuta fa tu do be. Eh, fi na me tu aje susu nti. Medi be taflafi nanyɔ o, gatrui ŋu nakɔ gbee ne míake le ɣeyiɣi bubu aɖe dzi ne mí. Akpe. Yo, akpe. E, nui lie nye be nyɔnu aɖeke, nyɔnuvi aɖeke mete ŋu tso ge ko ado ɖe dɔfiala gbɔ be, Ẽ, evɔ meva be mawɔ agreement, evɔ mixɔm ɖe dɔ me be asro dɔ. Kpao, amee de ame asi. Le blema me ke hã, ne ame aɖe wɔ nu vɔ̃ wòle be woatso kufia nɛ, amee de gasi. Wova gblɔ ge be ewɔ nu vɔ̃ xoxo koa, woatso kufia nɛ ŋgba ke o. Ame aɖee de gasi. Nenema kee nye dɔsɔsrɔ̃ hã. Ne kɔba le nyɔnuvia si ye ŋutɔ eɖokui nu sia nu wɔ ge hã, ame aɖee gbɔna megbe nɔ ge nɛ ade asi. Eya ta nenye be ame aɖe le megbe nɛ ye wò ya nèva e, miegblẽe ye nèva do ƒu ya, eme mesa agreement be yenye srɔ̃tɔ o. Mesa agreement be yenye srɔ̃tɔ o. Esa agreement be yenye single. Esrɔ̃ mele ye si o. Ta wò ya ne do ƒu ye kɔ, e break agreement. Ele be na axi. menye menye menye nyɔnuvia ƒe agrimentia wòwɔ meya trɔ ge le ni o alo dzila ƒe agrimentia wòwɔ meya trɔ ge le ni o edzagɔ le dɔfiala dzi edzagɔ le dɔfiala dzi ame aɖe le dɔsrɔ̃ƒe neva gblẽ ta le ŋu egblẽ dɔ ne dɔfiala susu ma ta fel agrimenta li ɖo ke exɔe menye dzilae xɔ ge o lo edɔfialae xɔ ge na togbɔ va xɔ fri na ma Dɔfiala ƒe gae, menye dzila ƒe gae o. Nenemae. Ta eyi newɔe ne makɔ. Eva xɔ ɖeakoe. Ɖevi ma, ezu tɔwò. Dɔsrɔ̃vi ma, ezu tɔwò. Ta ele be nàva xɔ fri nɛ. Wɔ no fri nàva bie ta le dzilawo gbɔ zɔ. Akpe. Dɔa keke ta. Nàtso ga xɔ fri. Agava dzi ga bie ta. Nenemae.
Agbe.
Eh, nɔvi aɖe hã gale afii.
Ago. Amen.
Eh, mele kuku tsɔ ƒle wo medzi ma bia biabia tɔgbi. Hmm. Eh, biabia medzi ma bia tɔgbia tɔgbi nɔ enya ɖe mu do. Medzi be ma bia lo, medzi ma bia ka fla se gɔsa nte. Eh, enya mele fia fia. Ka fla lo manya manya me. Ekume do fu ne Ame ɖe be vi nyɔnuvi koa meyi. Míɖe fu gbeƒã vɔ. Fu gbeƒã menye esrɔ̃tabiabia ye menye ʋɔƒoƒo ye o. Mm. Just wo ƒometɔ nanya be yewo va gblẽm le aƒeme nɛ. Mm. Nyɔnu ɖe sia ɖe ƒonyemetɔwo fɔm vɔ ŋusãŋu. Fifia mígatɔ yi megbe tɔ gbɔ va be ɖe o míawɔ nɔki kple susu be Nusia ma te dzɔ at any time, kafla efua ate dzɔ be ate gblẽ gaƒoƒo ɖesiaɖe. Ne fu magblẽ mete asi ɖeke nene ƒe nyɔnvi ma ŋuti o, alo ate dzɔ be nyɔnvi ma ne fu magagblẽ hã, abe aleke ame aɖe gblɔe be efua gblẽe ene. Gake vɔ dzi le wo be yenenɔ eɖe de ɖevia ƒe nuɖu nuɖuɖu ƒe nuwo gbɔ kpɔm le dɔme kple etɔ aɖee. Fifia amea be yeawɔ nɔ ke dzi le wo gbe. Ke fia game li zeɖeka be amea wòawɔ wòawɔe ɖi alo wòaxɔ tabiamowo katã aɖee. Numa ɖee. Ɖe koe anɔ ɖo? Eya nya sea? Nenye wò hã wòe nye ŋutsuvi alo gbe ma gbe ɖe anya se nɔ because kafla ega gbavi na ɖe srɔ̃ ega dzidzie. Mm. Eɖoɖo ɔge hã mia hã menye nu sia nu wɔna zi ɖekɔ ɔma alo wɔna ɖe gbã awɔ ɖe velia. Fonye le ya ƒe megbea tɔgbie ƒe namba da ge ɖi mekpɔ be nane tetem ɖe dzi so serious ke. manye nya yi ke na discuss le gake ma- ma- eme. maɖo ya ŋu nɛ Ee, ehe ya ŋu ɖo ge nɛ ta le avɔ megba tɔgbi eh, kaƒo eƒe kaƒo gbɔ da ge ɖi kɔ ne nayɔe mi kloe miaɖo dze. Eh, kɔba meli de o gake aŋɔŋɔe vivi ŋgɔ ŋu evi tso enya gbe. nyui lie nye be dege ŋue dzi age Ama dege ŋu o kɔ. megadzi ge o Hmm. dege ŋue dzi age ye nenye be nyɔnuvia fo fu nyɔnuvia le dɔsrɔ̃ƒe fo fu Ye ma megblɔ do ŋgɔ be edzagɔ le dɔfiala dzi. Yeta fail agreement ali. Eye ne fail agreement ma, menye vidzilawoe ko nyɔnua no be do fui o. Ɖele ɖele ne deŋ ye ne va do fui. Ta dzilawo ƒe asi do le me. Ele be na va xofri ne nyɔnua. Ne me va xofri ne o, nyɔnua le dɔsrɔ̃ƒe ne ga do fui ake ega fail agreement ake. Yata nui li koe nye be ne ɖevia ne ɣeyiɣia da nava awo nui. Ee, ega menɔ ame sia fia me lɔxo kuna o. Mm. Alo ame dada kuna o. Ɖeɖe dzi ge. Yata nenye be wòle nenema be ee ne ne nyɔnua do go vɔ ne be yeaɖia, tɔ wònye be nava bia ta. Womedzia vi ne nyɔnu vɔ ɖe gava eƒe ʋɔ nɛ o. Womedzea vi le, le míaƒe ƒe kɔnu, womedzea vi ne nyɔnu vɔ̃ ɖi ga vae nɔ ʋɔ ƒom nɛ o. Yae nye nugbegblẽ. Ya ta nenye be nèdzi vi ne nexe nyɔnu ma va dzi vi nedo fu nyɔnu ma wòva dzi vi ne wòkɔ hã nevae ɖe fu gbeƒã tɔwoe nye be nàdzra ɖo ava wɔ nuka ava bie ta tɔwoe nye be nàdzra ɖo adzi nu ava bie nyɔnua ta Vɔ ne mewɔe o, nanya be nyɔŋugba ɖibagba wònye mesa agbagba ɖe ame gbɔ o. Ne tafla tse gbe yi gbo gba ɖe gbɔwò gboo ko na mee ne kɔ ga yi na nakɔ yi ne akpe. Mm.
Akpɛtɔ gbi menɔ gbɔ be mía aƒo nya ta ko mía awu nu ɖa fi. Meda akpe.
Ehm, enya ya enye nya vevi aɖe yi ke wòle be míagatrɔ ve gbɔ. Mm. Agadzro me. Elabe enya ya enu gblẽm sɔ gbɔ alo emasɔmasɔ hem vɛ sɔ gbɔ ta ele be míagbugbɔ agava dzro me tsitotsito aka kefuyavuyavuyavuyavuya. Mesiame nase eɖokui gɔme, mesiame nase nusianu gɔme ko ke vɔ. Vodada megafia ɖe tso aɖewo ye míenɔ vodada ɖem na ame aɖewo to manyamanya me ye míenɔ vodada ɖem na wo be ŋue ame ya wɔ mewɔe nyui o, mewɔe nyui o, sukpɔ wò boŋue mewɔ nuɔ nyui o. nenem wòle ma ta ele be míalé ŋku ɖe eŋu. Eye esɔhɛawoa, woanya be nu sia nu yi ke nèƒle ho bɔbɔea, ɖo va xɔ asi le tsɔ me. Eye ne eva ƒle nua ho bɔbɔe, menya nye si me nu nèva ƒle ɖi, ɖo va xɔ asi. Ta ele be míalé ŋku ɖe nu ma ŋu kple susu be, eye ne míeyi nua wɔƒea, Mígakpɔ be ɖe dɔsrɔ̃viɔ ya dɔsrɔ̃vie kɔ ɛɛ ya ne ya tso ɛɛ ne ya ko ɖe moto dzi ʒe va ɖe kɔ evɔ abi do ge ni. Ne abi a do ŋu ne ŋu o ne abi a cika va xo le ame ni o o va ho cika va ho ɖe akɔta a ŋuia ŋgɔgbe ni kɔ ekpe ŋu. Nene me wole ma. Ta ele be mía le ŋku ɖe nuya ŋu. Eta me ze mɔkpɔkpɔ ya ɛɛ ne me nɔ fia kaka nye me do gbe ne ɛɛ kɔbla Okan kple eƒe aƒetɔ Alhassan kple Fuseni ɔ,

Nenye be Mawu ve mía nu be Yesu meva zi evelia o, ke dzo ɖe agbea, miagakpe ta. Akpe. Xakpe, tɔgbi meɖe kuku wò ka ƒodzesia elabe biabia lɔ biabia ma le ƒodzesie nye 053 93 058 70 megayɔ gake. zero five three nine three zero five eight seven zero. Akpe. Yo, tɔgbi ƒe kaƒodzesi ye ma, eya ta mi ame yiwo katã biabiam le TikTok, Facebook kple ame yiwo katã le radioa dzi hebiabia ma, e, le eya vɔ megbea, nàte ŋu ayɔ tɔgbi eye nèƒo nɔmba, save ye be tɔgbi agbeve. Revival FM. Mègaŋlɔ nɔmba ko ɖe fona dzi ne eva yɔ vɔ nàtrɔ anɔ ya biam be ya me kee hã a o. Ne ŋlɔ nɔmba ko save tɔgbui agbeve evelia alo na save tɔgbui agbeve evelia Revival FM ko ne yɔe ko ke wò ŋutɔ hã ne kpɔe ko ke nya be susu aɖe tae yɔm menye nàyɔ vɔ hanɔ biabiam be woame kee o. Tɔgbui nenɔ agbe tegbee. Ewò toɖola hã akpe be to ɖom Revival FM. Maxɔ dometsotso kpuia ne megbɔa? Míayi dzi kple hagbe viviwo va se ɖe ga wuieve. Medzɔ ɖeka o vɔa hiã vinye nya kpɔ yele.